Genesis one one, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Somewhere in the Bible, yɛatwerɛ sɛ, And Jesus wrote. Mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ, ɛba Bible quotation a, meyɛ adeɛ pa ara. Mebɔ ho mmɔden wɔ ɛyɛ Bible quotation mu. Something is happening here in the country. We've all seen some videos going viral. Ɛyɛ show a wɔn ɛyɛ no wɔ UTV, ɛna ɛyɛ wɔn twitwitwa ɛset ɛde gu ɛyɛ social media. Ɛyɛ Ghana so so yɛso yɛnya yɛ Nyankopɔn Jesus Christ black Jesus Christ na a whole lot of issues di asɛm. Ɛka bɛyɛ no ee bɛma bakɔba mu hunu ae only how I know I know how say the first on cut you go sir. So something has been going on here in the country. Uh, Jesus Christ, Ghana Jesus Christ. a yɛn nyinaa ne hwɛ no TV so UTV I start baa social media a bea a mefa biara no agye agye ntrene agye ntrene paa people have issue with it koraa aside the controversy na ɛwɔ ho nakasa no some Christians have issue with it manya polisi na kasakasakasa a ɛɛ ɔde ne sika hyɛm ɛwɔ ha ɔna sa direct

a ebinom de twa sini, ebi nso de yeyɛɛ nnwom, ebi nso de yeyɛɛ wɔn nnwom ankasa. Na ɛyɛ me sɛ yɛn nso yɛpekee bi because na yɛ yɛne Guru yɛ adwene sɛ system no na boys ɛhɔ sew ne ade and till now some of the guys no we some of us no are still hustling. Deɛ ɔwɔ sika dan ma koraa gu dan mu he is still hustling enti na kyerɛ sɛ yɛhu sɛ boys no abrɛ that's why we put that title no Who ɛwɔ. brought the title or who brought the whole concept of the show? That's me that's me um eh of late no na wohu sɛ na me ne you eh eh eh yi yɛ adwuma TV three Gama production yɛ adwuma nti one bosompem na wɔde me yɛ eh Baba and Shoe Shine. Nti na ama makɔdi series side wohu sɛ wohwɛ mu a Salinko baa movie mu koraa no akyɛ kakra all because sɛ makɔdi series side ɛna ɛɛm yɛwɔ mu ara na ɛyɛ TV three deɛ no ɛɛ wɔn twaa so like wɔn wiee the whole aspect of it. Na kyerɛ sɛ yɛbɛtena fie a ɛnyɛ yie. Kyerɛ sɛ wɔse yɛn nso yɛpɛ biribi nti ɛno na yɛ ba bɛn shoe shine ɛna yɛn nso yɛbɛ starte boys abrɛ nti ɛno na meyi tire wɔ mu but boys abrɛ no deɛ ɛno ne yɛ mesi nneɛma ɛto me ne Kwapea na wayɛ osi na kyerɛ sɛ ɛno ara na yɛde nam mu a yɛabɛpue the trending story a ɛrekɔ so this time yi. For somebody who is new to anaa obi a ɔnni Ghana ebia ɔnhwɛ UTV no, Boys Abrɛ no hwan hwan na ɛwɔ mu? Boys Abrɛ no um yɛ feature most of the celebrities in Ghana. Obiara tumi bam bi. Obiara tumi bam bi, mewurane no. Na yɛwɔ four main characters which is me, Nsafo Ahemaa, Kwapea ɛna Wayosi. Ana ebenya subordinate characters bi te sɛ akosua Japon Hankanuku ne other celebrities nti da biara no yɛ introduce different artists wɔ mu. Ana ma mede saa page wei nso reyɛ resurrection. Meka resurrection a ɛnyɛ ɛyi sɛ wɔn a artists no a wɔn aba a wɔn akɔ fam no na mede ɛkwanya wei so apagya wɔn because wohwɛ boys abrɛ no a yɛyɛ no wɔ UTV Ɛna UTV nso wonim sɛ ɔbɔ ne ho mmɔdene paa nti obi a ɔbɛpue so a ɔbɛyere ne ho biara no ɔkɔ. Na yɛyɛ production no deɛ Nyame ahyira so to extent sɛ obiara ba mu a ɛwɔ sɛ Nyame boa no na ɔtumi sɔre. Nti yɛ botaeɛ paa ɛne sɛ yɛbɛyɛ resurrection no na afei nso celebrities biara a menim no biara bi fam, musicians obiara fam. So for how long has it been running? For six years ni. Six years?
Yeah.
Akyɛ?
Akyɛ, akyɛ, six years ni. Yɛyɛ boys abrɛ akyɛ paa. Ɛne sɛ wode musika nyina wie o? Eh, Zion, yɛ starting na yɛ emu ɔdene, but eh, ɛba animu no, Speza, ɛba animu no, na kyɛ sɛ eh, eh, eh, eh, afei na Yɛ yɛrekɔ yɛn anim. Nhyira nso nka Father Dickson ne ne UTV. Yɛkɔtɔɔ hɔ deɛ ama yɛnya kakra tumi fi. Menka sɛ yɛnya sika fi mu cause sponsors no ani gye ho nti wɔn ba bɛ sponsor ma yɛn nso yɛkɔ yɛn anim. Will you agree with somebody who says eh asɛ na ɛnɛ me brɔfo no aba paa o hehe. Ade no yɛ meaningful nti. Okay so will you agree with obi a ɔbɛka sɛ eh ɛhyɛ aseɛ baa social media anaasɛ amena blow more.
Aane aane obi ka sɛ ɛhyɛ aseɛ baa social media nna ama na blow mu ɔ na ɛyɛ ampa ɛɛ but na ɛɛ yɛ wɔ hɔ yɛ wɔ yɛ wɔ yɛ wɔ yɛ ho ne yɛ viewers both social media ne ɛɛ TV no ɛhɛn nti ɛbaa nansa yi nso no yɛ mu apagya paa. Ama sika no ɛba.
Ɛɛm ɛnyɛ sika na ɛba but ama ani ahu yɛn ɛma. wɔahu adwuma a yɛyɛ. Seesei short skits na ɛba abɔntene but amanfoɔ kɔhwɛ wɔ Salinko TV hɔ a anaasɛ UTV hɔ a wɔhu story no full side of it hu sɛ ah these people are making interesting stories along nti.
Ok let's start from here but before I go on that let me let me say this sɛ I I I called Mabusɛm I think last week sɛ mepɛ sɛ me ne kasa na ɔse. ɔbɛ fam later so ɛnyɛ sɛ ebia me ne ne kasa na me ne ne kasae me wie a na ɔno nso nya time a me ne no nso bɛ kasa then ɔno nso side of the story ɔno nso ɛde aba ne interview ne ɛbɛ fans kora ɛbɛ gye o ɛbɛ so at what point did mebusɛm come in. Meda ase bebree erm wohwɛ mu a so far me targɛte nkorɔfoɔ bɛyɛ three bi since January This year yaa.
this year January wohu sɛ Father Dickson di ne birthday nti wɔyɛ ɔfrɛ artist no nti me nka ne sɛ wohwɛ a yɛne Ɔfa Kay ɛɛba me nka sɛ mede Ɔfa Kay ba boys abrɛ ne Ɔfa Kay ɛɛba Ɔfa Kay of Idebee kɛkɛ yɛne Jagger P nso abɛwura mu a yɛne no ɛɛkorɔ. ada artists nso gugu mu a yɛne wɔn ba. Ebi wɔ hɔ nso a na wɔagye ne din bɛ resurrected people no a yɛpɛ sɛ yɛ resurrect wɔn no deɛ Mmebusɛm was part of yɛn plans sɛ ɔyɛ me nua although meyɛ senior man wɔ adwuma no mu but wakɔduru baabi a na nso waboa obi nti saa ne me motive nti Mmebusɛm mede ne too m'akoma so first January ɛɛ. Nti last bɛyɛ before a mekɔ America nnansa yi ara mu no, bɛyɛ two three months mu ni no, ana me ne Kwapea atena ase ne yɛfaa plans about mebusam sɛ yɛmfa no mmra, even koraa menya koraa a mɛma no adirect boys aberɛ no bi no cos eh, woma obi sika a eh, ɛmu nyɛ duru sɛ wokyerɛ no sika no pɛ. Yeah, not to fish is better than fishing for the Yeah, person. yeah, nti me decide about mebusam and definitely mefrɛɛ no nso ɔde ahobrɛaseɛ gyee so. na me tuu no fo. Ɛnyɛ nnɛ na waa yɛ a na amanfoɔ kɔmɛnte bad wɔ aseɛ hɔ, daabi, you must rather advise the person than to sɛ wo bɛ kasa rough, sɛ yɛ nnim baabi a wo wɔ, baabi a wo twerɛ firi nti no na wa kasa rough. Wo bɛ advise nipa no na ama wɔn a wɔn wɔ soro no anaasɛ wɔn a wɔn wɔ soro kakra nso afeele sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn boa obia. Ɔmo nyina ɔmo ho mmoa because people appreciate it wahu deɛ merekyerɛ no yɛ yɛne mabusɛm kasae na mese me nua matuu fo seesei yɛbɛkɔ na ɔwɔ Jones hɔ na Jones time no ɛɛ wa wa wo issue issue na raise yɛ akyɛ sɛ Jones time no ɔne Jones di party nti Ɔse na Jones ntreati no yie. ɛɛ ɛɛ menka ne sɛ for deɛ me mahu ne deɛ Menkɔ agensi dwo nso da. Deɛ ɔyɛ nyinaa yɛahyɛ obi ase pɛn. Me meyɛ salenko salenko mahyɛ obi ase pɛn. Sɛ nipa no bɛma me sika sɛ nipa no mma me sika. Fans yi a ɛhwɛ me yi ne m'adɔfo o. Wate aseɛ? Ɛnɛ meyɛ advert gye sika kɛseɛ.
Machine no na ɛde yɛ adwuma. Yɛ batteries ɛkoloo. Ɔdi agorɔ. Enti na kateɛ no. We are back again so let me let me let me continue my chat with um, Salinko about ɔne issue no nyinaa uh, aba no so mebusaa no sɛ um, ɔbɔ ne sɛn no so ɔbɔ 500 series no ka so bɛtua 300 Ghana series ɛna na ɔso ɔpɛ sɛ ɔboa no cause there are a lot of people a ɔmo ɛhɔ a ɔbɛtua ɔmo ayɛ adwuma no yeah there are a lot of people Ɛɛ Zion, sikasɛm no deɛ obi bɛtena baabi akɔmɛnte sɛ sɛbe sikasɛm no te sei, bɛ woba adwuma no mu a, ebi te saa, ebi nso ɛyɛ, yɛn nyinaa yɛafeesi all this sikasɛm no da, and ɛɛm obi mma me ɛntam million bi nhyɛ ne nsam, woate aseɛ? Ɛhɛn, woba nkakrankra no a na ade rekɔ. Adwuma wei, adeɛ a ɛwɔ mu a ɛhia paa ne sɛ wobɛyere wo ho wɔ stage one no, Wo abrɛ wo ho ase wɔ stage one no na Nyame de wo akɔ two. So now let's fast forward, what is the problem right now? Ehm, me deɛ mɛka ne sɛ problem nni hɔ if patient, wate aseɛ, if patient or patiency must prevail. Ɛsɛ sɛ obi to ne bo. Yes, sɛ ahobrɛaseɛ ne. a nteaseɛ bɛba a, yɛbɛkɔ. Ne nyinaa ne sɛ, Zion, adwuma biara a wobɛkɔ mu biara no, yɛwɔ rules and regulations a ɛwɔ hɔ. Me me deɛ ne sɛ, okay, me nua, Yesu ataade no a yɛde aba no, although yɛyɛ little comedy around it, but yɛmfa nko ataade no aside production wei mu no, yɛmfa ataade no mpue. ɛnkɔ nkɔyɛ short short video nti meka kyerɛɛ m'abusɛm no nti maame gyee ataadeɛ no siee sɛ yɛɛ sɛ ɛbɛyɛ another location a na afei wasa agye na wahyɛ na watwa no wɔ ha yi a ɛyɛ Sɛ ɛyɛ production ataadeɛ.
production ataade production no nso nyɛ short short video na yɛyɛ yɛyɛ adeɛ m- de ma TV yɛyɛ adwuma a contract da so a yɛde ma TV. Nti mɛtumi, wopɛ sɛ moposi short koraa mpo no a, it should be from the
series no nti show so ɛbɛ nyinaa firi UTV ana wɔn ayi bɛto hɔ wɔn ni problem nti me wɔn ara na me guy baako ɛfrɛ me sɛ mebusam abɛgye ataade no ɔka kyerɛ wo ɔka kyerɛ me na me sɛ like mebusam ka kyerɛ wo wanka nkyerɛ me sɛ wɔ production wanka nkyerɛ me na me frɛ mbusan sɛ mebu na adɛn na wagye ataade no ɔsɛ wɔ mede gu hɔ sɛ mempɛ sɛ obiara de bɛkɔ abɔnten sɛdeɛ na aka no Nti mekɔgye firii sɔfo no hɔ sɛ mede regu hɔ. Ɛnna mese, O, ɛnneɛ bɛyi ma me na mempɛ sɛ yɛde bɛyɛ short short video biara wɔ abɔnten. Bɛyi na yɛmfa ngu hɔ. Yɛstate adwuma a na wabɛhyɛ na yɛkɔ. When was that?
Akyɛ? Oh, almost like bɛyɛ two, three weeks mu ni. Oh, ɛnsɛ ɛnkyɛ? Ɛnkyɛe. Ɔno ɔse ɛwɔ Accra, mewɔ Kumase. Mebaa, nti mewaa m'akwadaa baako frɛ me na ɔse, Reverend, ɔboa ataadeɛ no ɛwɔ no hɔ wɔ Kumase a wɔde resutu. Wɔse wɔbɛfa wɔbɛfa ayi mebusɛm in Jesus ntwi nti wɔbɛfa asuafoɔ ne ade nam sɛ asuafoɔ deɛ me nam ka kyɛn sɛ wɔn plan no yɛba abɛ yiyi asuafoɔ nti wɔn plan nti wɔba asɛm a wɔbɛka ne ade na emu ayɛ du ana ɔno wɔfa asuafoɔ kuma sɛ wɔse a wɔ adeɛ nso atwa na kra nam sɛ mebusɛm wotwa mentorɔ wose adeɛ ne gu ha Ɛyɛ dɛn na pictures wei na wɔn sɛnde me pictures video wopɛ a mede ne nyinaa bɛma wo this is greediness hwɛ sɛ ɛyɛ obiara a ɔbɛma wakɔ but ebi a wonkyɛ sɛ w'ani ate ɛnyɛ obi adwuma mu ɛnyɛ obi adwene ho ɛnyɛ obi intellectual property ho. wafa ne ho na adi. Okohyiaa nipa bi ara no a, anka mebusɛm no, ontumi nkɔyɛ wei mfa ne ho nni da. Wate aseɛ? Although ɛyɛ Yesu yɛn nyinaa yɛagye nkwa, ana yɛde no abɛto mu a, yɛ play little things around him, common things a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwene bɛkɔ akɔdi ne so because yɛwɔ plans nti a yɛde no aba because afei na nka yɛbɛma yɛbɛyɛ yɛn ho nneɛma asɛ ahu ɔbɛfa ɛyɛ eh, asuafoɔ na wastate hu sɛ aborɔfo no atwa wɔn version of it nti nka yɛn nso yɛyɛ nkakrankra ne abɛsi the right channel ni nsɛm na ɔka no mo na moka kyerɛ no sɛ ɔnka no asɛ ɔno a concept aha deɛ ɔka no nyinaa me na meka kyerɛ no deɛ ɔka bible quotations nyinaa Bible quotations no deɛ ɛwɔ na ɔno no adwem sɛ meyɛ a mabusa wo mebu wɔ quotation hɔ a wonsɛ ɔyɛ good wɔ saa side hɔ na ade ahyɛ mu. But scene deɛ wo na ɛwo wo na wo Scene no kritisi no. ɛne the little comedy ɛbɛma ma ɛbɛ wonsɛ adeɛ wei kora ebi wɔ out dada nansen a yɛdeɛ yi baɛ na mekɔ hwɛ a mehu sɛ ɛɛ sɛ boys boys bi yɛ yɛ saa short skit no bi wahu deɛ mekyerɛ no. Enti woannya deɛ n'adwene mu ɔdu ampusiw a, wonkɔ. Ana woannya platform nso a ɛbɛboa wo a, wonkɔ. Ghana yɛ Christian country. Nti sɛ yɛse yɛ play little things around Jesus to highlight him no deɛ a, ɛneɛ we have to do common things a ɛn go against much. Because people have started raising concerns, yɛbɛkɔ hɔ later but let's finish with this one. Enti. Mebusɛm, Problem a mewɔ nyinaa ne sɛ me m'adeɛ a meyɛ a mede wo abɛyɛ main character no wabɛtam ataade no de kɔ Kumasi akɔfa nkorɔfo foforɔ ne wɔn retwa me m'adwene no. Wo idea.
Me m'idea.
Before sɛ ɔkɔ fa no te sɛ ɔtwa biribi saa. Dabi mante sɛ wɔfrɛ me ma me ne ne nyinaa srɛ kama ansa na ɔregye sɔfo no boy no number. akɔgye, ɔse ɔbɛgye no anadwo bɛyɛ 11:30. Ɛwɔ Accra ha? Ɛwɔ Accra ha.
Ɔse ɔde kɔ Kumasi? Ɛɛ. Wahu?
Enti adeɛ a ɛha me ne sɛ, yɛn nyinaa na yɛyɛ adwuma no. Mempamo wo, menyii wo mfirii mu. Ɔse ɔkɔtwa bi na ɔde ato ne YouTube na ɔde apɛ sika kakra, na me ara menim sɛ nansa yi wɔtɔɔ fam no, afei na Nyame adom, ɔnam me so a ɔresɔre sɛdeɛ mekaeɛ no. Enti na mese mɛbue. Wo ankasa wopere wo ho kɔfa ntakrakyɛ hyɛ a obiara nsom wo da. Ma Nyame no ankasa mma wo so. Adeɛ a woyɛ yi bebree ani agye. Nnipa bebree ani agye. Yɛn nyinaa yɛapostu postu bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛkɔ soro. Wohu deɛ mekyɛ? Enti anka afei na yɛakɔhu ɛyi Bible Society foɔ a yɛne wɔn rebɛfa plan na wɔakyerɛ yɛn nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Wohu? Wɔn nso wɔtee no wɔn se o Salinko adeɛ no a ade aba no yɛ. Enti yɛne wo bɛpatena na afei yɛama wo nneɛma a ɛyɛ a ɛbɛboa Ghana Christian ayi no, Council no. I listened to him on one of the despite groups wɔn station where mo kasaeɛ no na ɔse either sɛ woka kyerɛ no sɛ ansa na ɔka kyerɛ wo sɛ ontwa some scenes bi mmrɛ nti ɔkɔgye ataeɛ no a na ɔretwatwa nyɛ sɛ ɔtwa kɔto YouTube. Ɔboa da.
Sɛ me mese twa adeɛ bra a, na ɛnyɛ greediness a. Wahu? Ɛ, nka menkasa o, na sɛ wei menim sɛ ɛbaeɛ no, wo a wohwɛ me, wahu, ama adeɛ no abusti. But, deɛ ɛdi nhyira nim, me mempɛ da. Me, me, menyɛ anibere o. Meyɛ anibere a, nka memfrɛ wo sɛ bɛyɛ bi, sɛ nka abusti. But. Mehu no sɛ deɛ wo, sɛdeɛ wo se teɛ no, adwene no a wode baeɛ no nyɛ adwene papa. Enti ne bo si no a abu si no, menhu nhyira biara a ɛyɛ dɛn, ɛwom, boys abrɛ me yere na ɛhaa me sɛ mfa nkɔto YouTube because mekɔ outside Ghana kɔtwitwa bi la, ɛɛ, eh, US mo ne France mo ne ade. Enti ɛbɛma hɔfoɔ no ahu. Enti yɛne wɔn kɔtwa a, na yɛde agu hɔ na wɔn nso ahwɛ. Minhia more fans bebree biara saa but mehia me krokrowa no a mewɔ mu no. Nti w'aba no abu so a ɛyɛ good. You have to humble yourself under that unction. Baabi a Nyame de w'aba no na motive bɛn na wohyia no abusa no sɛ motive bɛn ɛna ɔwɔ a nti ɔde kɔtwaa bi. Ɔse
still on the on the station ɔse emm wofrɛ no no. Na ɔbɔfo de didi n'atɛm bɔ ne dua de antoa nyinaa bɔ ne dua sɛ atae no deɛn deɛn ɔrekɔtwa biara de antoa nyɛ no bibibibibibibi. Wobɔ ne dua. Ɔma abɔ ne dua.
Woyɛ so wobɔ antoa din wɔ mo mo phone call. Antoa din.
Me ne ne nyinaa ɔfiri Kenya ɛɛ sɛ wɔte Kenya ase me mefiri Kenya ase. Ɛna mekyɛn sɛ mɛbusa mu ei woyɛ w'adwene sɛ worebeati me a wontumi mbeati me. Sɛ wofiri sɛ w'ani ate a. Sɛ woyɛ bad person a I'm more bad than you deɛ meka wate aseɛ ntasu kɔkɔɔ wɔ obi anum na wagyae na wate fitaa me ne wo nyinaa na ɛfiri Kenya ase o Antoa kwan no a wote so me ne wo nyinaa na ɛwɔ so bɛ me use Antoa ɛnyɛ wo hwee bɛ Nyankopɔn ɔno ankasa bɛdi me ne wo ntɛm asɛm ayɛ dɛn ama wo San ka kyerɛ no.
Yeah
ɛnɛ yi na mɛbu sɛm firi sɛ bia Yesu no ahete no. and obenya wɔn a wɔn bɛtwerɛ nsɛm bebree akasa atia me but ɔhunu sɛ wɔn a wɔn wɔn a advice no na wɔn bɛtwerɛ nsɛ duodu duodu duodu no they are not helping him. O de ne ka. Oh, ɛka no nam sɛ mede ne ka 200 a mede tɔ ɔsɛ me ntɔ fuel mmra. Ba me ka we no series no tua ne ka. Ah.
Mempɛ sɛ mɛka koraa ma me ada artist ahu sɛ sɛ sika wei na kɔɔ ne hɔ. Wate aseɛ? Nti wotua ne ka? Mɛtua ne ka. Wo ba bi a wokɔ ba, wo ba bi a hundred na mede ama wo. Because menim sɛ wo nso no na wowɔ hɔ na nneɛma akɔ down ama wo. Nti wo ba a hundred, bi wɔ hɔ a fifty na wagye na ade afa kaa. Adwuma no yɛnhyɛ nnaa so saa. Yɛpɛ sponsors, sponsors ba a nea ɛyɛ kɔ. Nti ɔba de whole day no ara then transportation to Kumasi back na ɛyɛ? Ɛnyɛ Kumasi dabi ɔbaa a ɔwɔ ayi ɔwɔ ɛɛ wotra La Paz a ɛyi Asamoah Gyan junction hɔ side. Kasɔ hɔ baabi no. Ahaa West Hills hɔ no. nti ɔbaa wɔ so ɔnna ɔbɛsa akɔ no ma ma ne dropping sika.
Ɔno ara koraa sɛ me ne no mmienu ɔbaa me pɛ n'asɛm nti boys boys a wo deɛ gyeɛ na kɔ nti ɔno ara fa car ba ɔbɛduru yɛ ɔbɛgye saa ne adwuma no ɛwɔ mu wo ara wo fa car ba wobɛduru a na wayere producer na wagye. But still on the conversation that I listen to na mo mmienu ɔmo yɛ conference call no Ɔse ɔbɛyɛ a sɛ wotua ne ka. Meaning wontua ne ka. Ɔse ɔbɛyɛ a ayɛ sɛ wotua ne ka ansa na waba. Nyɛ saa de a forget ne services.
Ɛno na ɛkyerɛ how aniberɛ bɔne a ɛda n'afa. Kyerɛ sɛ me wo first time a yɛne wo ayɛ adeɛ ni na ɛdene sɛ ɔho obi adeɛ da hɔ na wakɔ wia. Sɛ sɛ okohyia obi a ɔnyɛ a, mebisa mu, obetumi, kyerɛ sɛ obetumi abubu agu, onipa no betumi abubu no a wɔnsɔre bio. W'ani tua sɛ adeɛ wei ɛyɛ wei deɛ awosemefoɔ so agye. Deɛ meka wate aseɛ. Me adeɛ no bu sɛ abusu no, menhunu menhunu adeɛ bi a ɛwɔ mu. Ebia nyame de mandate no ato me so sɛ wei mmra.

Enti sɛ wubehu sɛ yɛde suani bi aba mu a, hwɛ akɔfa obi ayi ne ti no nkwabokwabo, look at this. Hwɛ. Wei Yesu asuafo hwan na ayi ne tiri ho kwabokwabo? Wobɛsɛe no kwa. Me nua hwɛ so. Zoom in.
Zoom in na wɔhwɛ Yesu. Ɔno ara kɔfa nwi foforo bi ahyɛ apam atade no bi. Ɛyɛ bad. Enti meyɛɛ sɛ merenkasa. But mankasa ho a mankasa ho amma Ghanafoɔ anhu ne motive a ɔde nam. Ɛyɛ mo ɛyɛ bad motive na ɔde nam. Nti hwɛ ɛni wakɔfa Yesu asuafoɔ ho ana na ɛte sei. Afei ne yɛrema wo yɛbɛpɛ wɔn a wɔnim Bible mu because we decided to bring Kumchacha along. Wo nso ɔte quotations paa. Nti wobusa Kumchacha mefrɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ bɔ ɛɛ chairman yɛbɛyɛ adwuma bi o. cos ɔmo wɔ nimdeɛ wɔ quotations nti nka Ghana foɔ bɛhu a na Salinko social media platform no na Salinko atɛne half ama Nyame wahu na adwene no rekɔ hɔ ɛnkɔ yɛ sɛbe nneɛma bi a ɛmfa time. Sese wanyini afiri mu. Yɛ deɛ eemm yɛnni problem me nyini no mfiri mu. But sese deɛ ɛɛyi deɛ ɔnka ho. Deɛ ahaa sese no yɛ yɛ yɛ yɛ mo yɛ adwene a yɛ yɛwɔ ne sɛ. Sɛ me mpanyimfoɔ bebree na ɛne me akasa. Wɔn nim sɛ me me intellectual property nti wɔn ne me akasa kama. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ m'abusɛm no nso wɔ set so a ɔretwa. Ɔretwa same. Jesus no.
Wahu? Enti yɛntumi ne mmienu no hwan yɛyɛ wei ne wei wo ara nso na ayɛ same character. Wobɛyɛ me deɛ na asan akɔyɛ wei a deɛ he ne yɛnhwɛ? Wahu deɛ merekyerɛ wo? Woayɛ woayɛ adeɛ bi a woyɛ totally wrong. ɛwɔ sɛ sɛbe anka yɛkaa no sei no, oh, me nua, ebia meyɛ very sorry, yɛntu anamɔn. Woate aseɛ? Ɛhɛn. Na wo nam no ɔse ɔbɛbɔ me dua, ɛna ɔse antoa nsuo nyama me, antoa me nana no no. antoa no, antoa me, mefiri antoa me, antoa ni, meyɛ Kenyans ni. Okay, nti no, obi bɛseɛ, Enti. ne korakora ne sɛn? Ne korakora ne sɛ, you move on without the Jesus character Or you find somebody else to play that Jesus character. The advisers a mo wɔ platform yi so ɛne mo a mo bɛ twerɛ nsɛm a ɛho nhia no what you have to advise him is which station brought him out UTV nti sɛ wɔde anidie ne respect ma UTV deɛ ɔnstɔpo deɛ ɔɔyɛ no because ɛyɛ obi idea na ɔde akɔhyɛ hɔ na ɔmmra na yɛn mpena ne mfa ne ho. So so so you still need him. Me me nto obi ntwene o me ade a me mpɛ wiase ne akayɔ I I I I love to discipline bɛ me nto obi ntwene sɛ wɔde gu hɔ no ɔba a fine yɛne no bɛkɔ bɛ wɔamfa angu hɔ no ɔkɔ a yɛbɛfa different character. Bɔsom bam ɔ ɔbam betua ne ka. Ah yɛntua ka sɛn. Zion, yɛne wo yɛ adwuma na yɛahu sɛ woaforo soro koraa, sɛ wo sika yɛde kakra ka ho. Woate aseɛ? Yɛ maa mɛ charge yɛ bum. Yɛ ne yɛne wo ba, but oh, ɛyɛ agreement. Efie koraa wotim na efie wura sɛ ɔɔto mu a, sɛ wɔntumi nto mu bum sɛ me fie. Enti wontumi mɛto mu bum sɛ me ne wo mɛgye 50 million.

Deɛ eh, ɔba no ɛyɛ wɔ series nim sɛ eh, ɔwɔ portray a Jesus na ɔde bi di agorɔ no. Meda ase bebree. Wohu sɛ portraying ne deɛ, wohwɛ deɛ Mebusɛm yɛɛ ne nyinaa no a, to me, as a comic director, comedy director, to me, I see nothing wrong. But to the serious ones, they will see something wrong. Which they will inform me and next time I wouldn't repeat. Na sɛ wayɛ awie o, aka. Yɛ wiee o.
No I mean like deɛ deɛ amanfoɔ hu sɛ ɛnyɛ no, aka, ɛkɔ awie, akɔ TV so awie, yɛ yɛahwɛ awie. Okay, baabi a, baabi a ɛnyɛ no yɛyi firi mu, baabi sɛ yɛmaa no too boɔ, ayi, ɔno ara tam boɔ toe, meyi firi mu. Because me bɛ tenaa bɛnkye huu sɛ no Yesu no a yɛ yɛ portray no no yɛ ma ne nto boɔ wate aseɛ ne character no ɛyɛ good nti so far no eh ɛna me ka sɛ with or without him no we have many comedians around and we are looking for eh another plans a yɛ bɛ ma Ghana foɔ ahu sesei. Yɛwie a yɛbɛ portray Kɔmfo Anɔkye, yɛbɛ portray eh, eh, eh, eh, Doctor Osagyefo Kwame Nkrumah, wo a wowɔ din na yɛde wo stories yi ba na yɛakan wo. Nti Yesu wɔyɛ hit. Nti Akristofoɔ mesrɛ mo, eh, mo nua Salinko, there are many ways to kill a cat, wate aseɛ? Asɛ wankili ne yie. Aha, sɛ ɔmo firi sɛ nka ebia ne nyinaa bɛyɛ sɛ yɛkɔ asɔredɛm akɔsom Yesu no, Anaasɛ ne nyinaa bɛyɛ sese? Wɔn sɛ wɔn di Yesu ho fɛw. Ɛɛn, Yesu ho fɛw deɛ, yɛn di Yesu ho fɛw. Cause ɔka sɛ, Ɛɛn, wei yɛ me honam, mon di, na wei yɛ me mogya, mon nom no te sɛ this sweet chocolate drink. At a point, obi de Yesu bae. Me nim, wɔn sɛ, ɛsɛ me nim deɛ ɛwɔ series no na me nim deɛ ɛwɔ outside, but baabi, obi de Yesu, obi de ne ba bae sɛ Yesu nsa ne yareɛ, ɔse fa no nkɔ 37 hospital. I mean those things. Wohwɛ series no a wote wobɛte aseɛ. Yesu wei no a wɔbaeɛ no ankasa no wɔso wɔfiri Nima. I mean ne nyinaa yɛ Yesu fɛ na wodi. Ɛnyɛ yɛ tie.
Yesu firi Nima. Ɛɛ tie tie tie tie. Ɔyɛ ghetto boy.
Yesu yɛ ghetto boy. Ɛɛ Zion me ne wo wɔ ase si ɛ obi bɛtumi aba so ɔne ne Messiah no. Nti assuming sɛ yɛyɛ series nim no role wei no a wei bɛ play yɛ no. Wɔyɛ false Messiah nti montwɛn yɛn mobɛhu ansɛ ebia Messiah no ank Yesu a yɛde no reba no ɔsu sei a na nsuo tɔ ɔgyae su a wobɛhu sɛ ɛkɔm ne ade nti wɔ sɛ Kokofoɔ bɛpa no akyɛw na ɔsu ma nsuo tɔ ɛɛ Galamseyfoɔ bɛpa no akyɛw na ɔgyae su na wɔn atumi akɔ field no so Yesu nsɛnkyerɛnne a ɔbɛyɛ ɛmu ɔdɔ o nti false Messiah na ɛbaeɛ no. Nti monto mo bo nnye nnye. Different one ne ba, real one ne ba. Real Jesus reba a, wɔbɛyɛ ne nsɛnkyerɛnne. Okay so let me move straight to social media I have a whole lot of comments here that eh mpabokyɛw mo nya time na mo mo ntie na biribi wɔ hɔ a ɛyɛ question bi a na ɔno nso no watumi a ansa obi say please ask him how much is that money that they are fighting about I'm asking for my village people me na me ka kyerɛ no sika no.

Ɛnna ɛhye me sɛ, ah, boy yi paa, wadi kan abɛyɛ adeɛ, wakɔ down. Wɔn a wɔn a wɔbɛ wɔn a wɔbɛbɔ w'aba so nyinaa bɛha wo. Wate aseɛ? UTV no a yɛyɛ adwuma ma no no, yɛnyere yɛn ho na yɛntumi nyɛ adwuma no na UTV no mfa yɛn mmra. Okay. Me mabrɛ me ho ase na mehyɛ Father no ase. Okay. Um, question escape me. First na kasa na wo se asɛ safoa bi, safoa bi, ne safoa bi wɔ hɔ. Nti saa safoa no wode bɛhyɛ bɔtɔ mu na woato mu ama ne success no ankɔ so. Eh, mentumi nnye obi success. But eh, sɛ wowɔ wo bɔɔso no ase, na sɛ wo bɔɔso no nhyira wo na wokɔ a, otumi fedi wo success. I know sɛ people will comment about this, but it, it will never relax for two, three months.
Deɛ ɔyɛ no will not last for two three months.
Like ɛhee. Obiara a ɔyɛ badwemma biara bɛdwene aka sɛ ah wohu sɛ nkorɔfoɔ ka sɛ oh Zion tell them to come together me I'm ready for togetherness, unity but sɛ ɔno ɔɔba a gye sɛ ɔgyae deɛ ɔɔyɛ no saa ne deɛ no a wotwitwa twitwa twitwa no me na mɛmɛae deɛ. na wo gyae a na waba ne ayɛ adwuma no ama UTV na UTV no nyame nhyira ɛwɔ mu ma yɛ no na project yɛn ne yɛ nyinaa yɛ kɔ seesei asɛm yi baa yɛ a memfa nsɛ nka yɛ criticize foɔ no a wɔn se yɛ mɔke Yesu no nko a na ɛba a nka yɛbɛtwa biribiara adwodwo wɔn akoma
okay enti no ɛɛ eh, Obi se menbusa wo nti no wokasa no ɔse two three months na ɛyi na ɛlaste.
Oh Zion short video deɛ biaa wɔ ne duration no na dɛ me ma nkɔyɛ denkyirɛ ɔboase me yɛɛ denkyirɛ ɔboase yi ɛfaeɛ faeɛ faeɛ faeɛ aa ɛbɛyɛɛ top of the ɛyi ɛɛ the the the case as a issue afei. Sɛ adorɔpo, yɛwɔ hɔ ara na ayi Akuapem mo baeɛ hwanyan yɛn nuabaa, yɛn nuabaa, menkaa mo yaw, yɛn nuabaa yi a ɔnya accident wi, ne case yi koraa sɛ kɔ fam. Ah, nti social media deɛ woka sɛ woakɔnya hɔ, nti wofa saa akwanya no so abu obi kwasea kɔ a, wonkɔduru baabiara. Afei obi ɛhwɛ wa, oh, na sɛdeɛ ɔde yɛɛ Sally Nkoy ɛnyɛ. Yɛn nyinaa yɛnka mmom, woaba. Me ara mama mo aba Accra a wokɔ Kumasi wogye sika kaa sika na ɛkɔɔe. Mama wo aba yɛtwa na wokɔ yɛtwa na wokɔ na woforo ba. Ɛnyɛ Yesu nko ara na yɛbɛyɛ o. Woate aseɛ? Ɛnyɛ Yesu nko ara. Ɛwɔ hɔ ara na yɛ yɛaforo obi foforɔ sɔre. Ɛwɔ hɔ ara na yɛkɔ. Woate aseɛ? Do you feel do you feel eh disappointed and then as a wayiwama? Ɛyɛ I'm very much disappointed in him. But mehu no sɛ ɔkura nkwalaadwene a ɛwɔ sɛ wɔsesa. Ɛda mefrɛɛ no ɔka kyerɛɛ me sɛ Nyame na ahyira no, ɔkɔɔ Jones hɔ a Jones yɛeɛ a ɔgyaeɛ no ɛna me nso bɛfaa nti me nso mafa no a mese me use no biom anaasɛ menkaa sɛ me use no sɛ mepɛ na me use no biom a menyae Nyame bɛsɛ ahyira no na meka kyerɛɛ no sɛ wonim ɔbaa awarefoɔ Ɔware na wagya, ɔware na wagya, ɔnni animuonyam bio. Woate aseɛ? Ɔnni animuonyam bio. Nti me deɛ, meyɛ disappointed in him, but sɛ ɔbrɛ ne ho ase na ɔbɛhyɛ Nyame adom no a ɔde adom me sɛ me nso memfa mmoa no no bi a, ɔbɛkɔ. Me, adom no, ɔde adom Father na Father de aboa me. Woate aseɛ? Nti sɛ ɔno nso brɛ ne ho ase na ɔhu baabi a wabɛhyɛ a, ɔbɛkɔ. Me din design Felix me ne ɔboy Salinko na edi nkɔmɔ waware nti ne final words oh, ah, obi comment no Facebook deɛ no I didn't read those ones obi si bisa sɛ 2020 bɛkɔ um, 2020 no um, mɛkɔ ankaban na mawura field yɛ uh, grassroot works uh, metwɛn kakra wɔn sɛ this time no emu ayɛ hye Emu ayɛ hye NPP ne NDC no eh ayɛ emu ayɛ hye paa although I'm a competitor but eh menka ne sɛ yɛwɔ wo kyɛke wo kyɛke eh eh wo yɛ calculations wahu deɛ ɛkɔ wohu sɛ politics no ɛyɛ game one calculate a wobɛkɔ field wobɛbɔ ka ne adeɛ a but wobɛwie no ɛyɛ dɛyɛ a na next trip mekɔ a menim sɛ okay ɛnyɛ win koraa na I'm still preparing sɛ mɛtumi agyina yie. Final words no yɛnkɔ. Me final words ne sɛ eh, mo a mo hwɛ Zion Felix no nyinaa, we don't mean bad to Mebusam. Me yɛ actor but ɔno adeɛ no a ɔbɛyɛɛ no me nso m'ani yɛ dɛn ɛgyee ho. Na it's about time sɛ woyɛ ne fan a you just put the advice there. Yɛn nyinaa yɛkɔhwɛ hɔ. Wode advice to hɔ ma me a mɛfa. Wode bi ho to hɔ ma no a, megye di sɛ ɔbɛfa a ɛbɛboa no. Wohu sɛ berɛ bi akorɔ bɛto kaa sɛ, Ah, yɛn nua bi de obi aba a ɔyɛ good, na sɛ wɔbɛbrɛ ne ho ase na wahyɛ hɔ deɛ a, sɛ akorɔ bɛto moyɛ stars. Nso every Thursday ɛwɔ sɛ ɔba UTV na wabɛtwa. Wabrɛ ne ho ase ahyɛ saa ɛsom no ase a ɛde no rekɔ. Enti sɛ me manya baabi na mese mereboa no, na sɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase a, ɔbɛkɔ. Woate aseɛ? Meyɛ, meyɛ more enough sɛ mɛtumi aboa Mebusa mu. Do you hate him? Never. Are you jealous of him?
Apoo!
Ɛdeɛn? Ɛdeɛn na ɛwɔ ne ho paa a meyɛ jealous? Mede no kɔkyerɛɛ Italian ɛyi, ɛyi, ɛyi, ɛyi, councilor sɛ me de no bɛba na magye visa ama no a ɔkɔ ne yɛakɔ dan ho aburokyiri aba because metumi yɛ saa adeɛ no nti wo jealous ne sɛ mebusɛm sɛ ne wɔ ne ho sɛn hwii ne mebusɛm ho afei ne yɛbɛkyerɛ wo life na ɛwɔ sɛ wobɔ bi na no ɛyɛ apia sɛdeɛ onyame nhyira wo paa ɔfrɛ me ɔsalenko ma respect wo paa Wo kɔma di no wo mfa nni agorɔ wode wo ho abɔ nkrafoɔ no bi ana wo dress wo dressing kama na wayɛ wo ho kama na yɛama yɛ respect adwuma no nti afei na nka yɛbɛtutu nanam wo asi ye wate aseɛ mengya ɛdeɛ paa kyerɛm deɛ wɔ mɛbusɛm ho hate wei yesu hate a wanyɛn

Ɛhɔ no a wɔnenam no no wɔmmra na yɛnka mmom na yɛmmoa no ɔmma a with or without him no we are doing it wate aseɛ because ɛsɛ afei ne yɛanya Christian ayi a mpanyimfoɔ wɔn bɛkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛsi kɔ no Bible no ɛne adeɛ sɛ yɛde yɛde gospel ne baa till December yɛnya wo Yesu wie a ansa na matwa so. Okay, me ne Salinko na ɛkasaeɛ, sɛdeɛ mekaeɛ no mɛkɔ akɔpɛ mmɛbusɛm na yɛatumi akasa. Sɛdeɛ ɛtumi da amanfoɔ bowura Italy embassy deɛ Italy ɛnkyɛ mɛba, Salinko de ɛkɔgye visa ma me, ɛnkyɛ. Ɛɛ, ne nyinaa nsɛ visa visa no, ne nyinaa nsɛ yɛ yɛ nnipa no yɛ ho yɛ ho, yɛ ho yɛ ho sɛ sɛdeɛ wode nkurɔfoɔ kɔ bɛyi, sɛ wode nkurɔfoɔ kɔ AU countries na na ɛnyɛ saa yeah nti yɛn nso yɛnya bi a na yɛn nyinaa yɛabom ne yɛakɔtwa ne yɛaba wahu deɛ mekyerɛ no nyɛ afei na yɛ yɛ yɛ wobɛkɔ baabi akɔsɛ repetition wokɔ a womma deɛ yɛhia wo na yɛ group group yaa no because yɛyɛ time yɛnya saa opportunity no bi Deɛ nti a yɛnyɛ bi ne sɛ, na ebia social media nni hɔ. But nnɛyi no, wodu baabiara no a social media no wɔ hɔ nti yɛhu deɛ wotumi yɛ. Ɛhɛn, nti ebia oh na sɛ yɛakɔ, me ne me nkorɔfoɔ yɛkɔba, yɛkɔba, nnipa ebia four, five ne yɛakɔ ne yɛaba. Wohu sɛ mekɔ US, wohu sɛ mekɔ Germany, mekɔ wei a, yɛkɔ ne yɛaba. Ɛhɛn, nyɛ connection asɛm biara, woate aseɛ? Mmoa no a ɛwɔ yɛn ho no, Zion. Yɛkɔ na Zion deɛ akɔ gyina hɔ ne yɛatwa. Seesei yɛkɔ yɛ clean up awareness ɛwɔ Europe. Ɛhɛn yɛdi kan akɔ Togo akɔ twa Togo. Togofoɔ di wɔn ho ni papa. Yɛn neighbor country just Togo ha. Wɔn di wɔn ho ni papa Zion. Togo mmaa na ɛdi dwa no awurade neat. Ɛkyɛn Ghanafoɔ.
Oh menkasɛ ɛkyɛn Ghanafoɔ ɛno nti na ama yɛkɔ ha to ha. Yɛhwɛ sɛ obiara bɛ yɛbɛyɛ yɛbɛ yɛbɛ kɔmpiti competition no yɛ high a na kyerɛ sɛ ama obi ehunu deɛ ɔwɔ so ɔyɛ nti sɛ maka sɛ Togofoɔ edi ɛyɛ ahonidi a Ghana yɛn nso yɛbɛ yɛbɛsua ɛɛ yɛkɔ Europe a baabi a ebeduru biara no madi kan akotwa bi da yɛkɔ a baabi a ebeduru biara no na obiara afa biribi afirim sɛ ahafoɔ nso di wɔn ho ni. Yɛn nso yɛndi yɛn ho ni na yɛmfa mmoa ɔmanpanyin ne tirimupɔ a ɛwɔ ɛyɛ cleanliness ho no. Me din de Zion Felix follow me on Instagram at zionfelix dot com share this video comment like and share. Zion ma me nkyea me yere wae. Ɔbaa pa Beatrice me kyea wo wate aseɛ more fire nice one. Alright.